Qatt kellna Prim Ministru Nazzjonalist korrott? Nerik Mizzi tista' ssejjaħlu korrott, imma wara l-indipendenza probabbli. Le, mill-indipendenza le. Le, le, le. Allura, allura f'dak il-ħin inti bħala bnidem storiku. Prim Ministru Nazzjonalist li jaf bil-korruzzjoni u Għaddilhom iwa ġifieri kellna ġifieri Gonzi kien jaf ħafna affarijiet u għattal ħafna nies Gonzi eżempju fim. Ġifieri Gonzi stess ma kienx korrott. Inti taħseb li kellu nies tiegħu li kienu korrotti. Inti taħseb li Muscat kien korrott jew Muscat kien jaf bil-korruzzjoni? Le, Muscat kien imdaħħal magħhom. Imdaħħal magħhom. Issa, ġifieri jiena li qed nistaqsik inti bħala bniedem storiku li tifhem fuq ferxa ta' snin li tgħid aħna fl-istorja reċenti ta' pajjiżna Kellna Prim Ministri kollha nistgħu ngħidu fil-fehma tiegħek, possibilment jekk ma jiena injorant, li kienu jafu li kien hemm korruzzjoni. Inti tifhem ukoll li dak kien l-ewwel darba li kellna ma' Prim Ministru li kien huwa mdaħħal fil-korruzzjoni, li kien li huma żewġ affarijiet. Li huma differenti, eżatt, eħe. Distinti. Hemmhekk f'dak il-punt inti ma ħassejtekx iktar allarmat. Ħa nagħmluha ċara. U li dan mhux kompromess. Ħa nagħmluha ċara. li dan huwa argument li nagħmel fil-ktieb jiena. Sewwa. Ir-reġim ta' korruzzjoni u rent-seeking f'Malta ilu jeżisti. Naqblu. Kull m'għamel Muscat aċċellerah u tellgħu fuq livell kriminali internazzjonali. Sewwa. Ġifieri, jekk qabel jiġġifieri l-kuntratti maħmuġin u l-korruzzjoni konna nagħmluhom u nżommu kollox f'Malta, dan Muscat ġab is-sokar mal-Ażerbajġan, ġab iċ-Ċiniżi u beda jħawwad mill-Montenegro. Fuq l-iskala. Fuq skala internazzjonali. Fuq l-iskala Eh, metaforika. Eh, Waslet eh, biex fallit il-pajis di, kellna Dejna minn ġojnt u spiċajna nfaqqaw l-ismek. Sewa, u muskat kien l-ismek. Meta inti, meta inti, meta inti ħares li l-ismek, maċ li naħseb għawek edin f'post ħafna iktar perikolus mill-li konna meta konna qed niġbdu l-kok fil-loki darba fil-ġimgħa. Le, dak iż-żmien ma kontx kapaċi f'dawk il-kondizzjonijiet politiċi naraf il-periklu tagħha le. U, mill-ġdid, nerġa' ngħidlek li probabbli kont nagħmel l-istess, mhux b'dak li naf, imma dak iż-żmien, ġifieri, forsi f'dimensjoni alternattiva. Għaliex dak iż-żmien hekk kont naf, u sehem konna nafu, konna nafu li Muscat kien korrott, imma ma konniex nafu li daw ħa jaslu li eventwalment ikunu involuti fi qtil ta' ġurnalista. Ma meta kont taf li daw daħlu bl-intenzjoni li jisirqu. Ija konċepit kont tant tant kienet tanti. Ma fit-2017 kon għal diġa nafu per eżempju li daw ħames tijem wara li daħlu Kastilja bdew jippruvaw jiftħu l-kontijiet il-pana. Sewa ġiri daw daħlu hemm bi pjan, ma ġietx opportunità u qalu jidi kieku kif għan daħlu l-flus minn. Le, le, mhux hekk. Daħlu hemmhekk with premeditated intentions to loot the country. Meta rajt daw l-affarijiet, għax per eżempju, ma nistax nimmaġina li sta' għandu fl-istess ħaġa fuq Gonzi, per eżempju, ma nistax għandu fl-istess ħaġa fuq Fenek Adam, ma nistax għandu fuq Mintof, ma nistax. Sewa, meta inti eh, sirt taf dawn il-fatti ma ħassejtx li issa qegħdin fuq preċipizju vera perikoluż f'dan il-punt meta inti għandek mhux m'għandekx nies li huma politiċi u sabu l-opportunità ta' ta' korruzzjoni kriminali, le, għandek nies korrotti kriminali li sabu opportunità fil-politika. It's a such an inverted dynamic and it sounds so dangerous. Inċħassejt, fis-sens Fakx ħassejt dak iż-żmien, illum il-ġurnata, issa li li taf l-affarijiet kollha li taf, e, kellek iċ-ċans toqgħod tistudja storikament, ktib dwarha. Le, illum il-ġurnata ma ġax nagħmlu dak il-kompromess u għax naf li hemm daw tip ta' riskju. Eh, taf nis li għadhom qed jagħmluh dal kompromess? Ejja, le, bla dubju, le. Anzi, hija normalizzata u trid il-gvern jiġifieri t-tmexxija tal-Partit Laburista, Robert Abela, jiġifieri prattikament di qed tiġi normalizzata u li aħna nkunu komdi bil-korruzzjoni, li dak li huwa korrott ladarba l-liġi u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu daxxebgħa bullshit, jiġifieri mhix kwistjoni politika li għandna nindirizzaw.